Bawipa min thangṭhat in um ko seh. Pathian a ṭha tuk i nihin zong ke le ka innchungkhar Pathian nih lam a kan hruai. Kan Khrihfabu lam kan hruai i kan i lawm. Khrihfabu siseh, pumpak cio, an chungtel siseh, cung community i Khrihfabu hawikom hna, dawtmi hna, miphun hawi hna nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan nei. Nihin ah hika ah kan lawmhpimi lawng si loin online in kakip in ruang tampi ruangah pumpak i ai tel kho lomi zong nih nan rak kan lawmhpi i kan i lawm tuk. Khrihfabu zong nih nan kan lawmhpi kan i lawm. Mirang kan hawile pawl zong hi kan pastor nih chim ko cang i kan i lawm. Bani siseh, Mary siseh, kahin Tom siseh, kan hawile nan dihlak cungah kan i lawm tuk ti kha van chim ta ka duh. Keimah kong hi tlawmpal te van chim ning law, kei hi ka pa hi lungler a si. Rev. Chan Thang a si i pastor a si. Ka nu hi Sihhmuh a si le kei hi Tlangkhua ka si. Le cucu vei ah an khuaruahhar ngai tawn i khakha atu cu Indianapolis cu ka si cang le khuali ka nei tiah in ka ti tawn i zeisi zong le ka pa hi pastor a si caah lungler in Khuaring tlang ah pastor ṭuan ah a rak kal i thongkhat za kua sawmli le kum ruk in tlang khua ah hmunhma an khuar i an thih tiang kha ka nu le ka pa hi tlang khua ah ai phummi an si le cucaah cun kannih pawl hi tlang khua a chuakmi kan si i tlang khua le khuaring tlang le khika i hlawn ceu tlang timi hrawngah khin ka pa zong hi Pathian nih a ti khawh tawk tein rian a rak hrawm ve i cutin cun khua a sami kan si. Kei hi thongkhat le zakua le sawmriat le kum thum in Baibal sianginn ah Pathian rian ṭuan ah kai thawh i kan khualring tlang nih an rak ka kaitermi ka si. Hi kainak ah kan khualring tlang zong nih thla an ka campiak, chawlava zong in an ka dirkamh. Cun ka ule vialte zong nih ka chungkhar ka tuufa pawl zong nih a herhnak paoh ah thlacamnak he chawlava he an ka dirkamh i cutin cun Pathian rian ai thawkmi ka si, ka per thluahmah ko lai i Pathian rian ka ṭuannak ah a maru bik in ka ruah ngaimi ka ka nupi le Pi Sung Khen le ka an ka fale ka hin ka fale pathum kha vang dir rih hnik ulaw Fale hi Pathian nih pathum pali a kan pek i kain kan tlangval pakhat cu ong chuak ta rua le a thin nu pahnih nu pahnih pa pahnih an si i mah hi a hniang bik si velchin par kan ti i tukum hi vei ah khualei a thok ve le kan ne nungak tlangval dih lawngte kan si cang te hi kan kan sining te a si ti kha van chim ta ka duh i ka chungkhar nih hin midang caah ṭhathnemnak tampi an nei kho lo men lai sihmanhsehlaw kei ka caah cun khuaruahhar in ṭhathnemnak neimi hnulei in thla a ka campiaktu kum sawm li le kum hnih chung Rian ka ṭuannak zongah thazaang a ka petu cu anmah hi an si timi te kha langhter ka duh. Khuaringtlang ah kum ruk, tlangkhua kum ruk, khuaringtlang le tlangkhua kha ka kemh i cutin cun kum ruk chung Pathian rian ka thawk. Cun cun Matupi Baibal sianginn ah khin kum thum Zomi Baptist Convention nih an rak ka thlah i Matupi ah kum thum ka rak um. Cu hnu in cun hawikom dawt, hika in an min chim ah ṭha ko tiah ka ruat. Atu i a ruak kan i hunhmi Rev. Dr. Samuel Ngun Ling, amah nih hin sianginn ah ka kawlpiak i a thih ah hin ka ngaihchia tuk caan saupi thawng ai dawmi kan si cun hika siangkainak ah Reverend Dr. Zam Mang Mual Cin zong hi tampi a rak ka bawmmi kanmah nakin tuan deuh ah American a rak phan i herhnak poah a rak kan bawmtu an si i anmah bawmhnak thawngin cun Pathian nih a ka dawt i Myanmar Baptist Convention zong nih hin scholarship an rak ka pek i hika ah ka u Reverend Dr. Chum Awi ZBC ṭuan lio si amah zong nih tampi rak ka bawmh i a ka chimpiak i cutin cun scholarship zong ka rak hmu i hika hmun hi American ka rak phat khawhnak a si. Kan phanh lio ahhin thongkhat zakua sawmkua le kum li ah ka rak phan i uh, mi tlawmte kan si le uh, kan ti khawhmi cu Lai holh Lai holh in ahodah kan chawnh khawh lai ti lawng khi si le Telephone i kan i chawnh tawn ahhin minute panga ruk te hi a dih kho lo. A tlawm bik suimilam cheu, mi suimilam pakhat ti bantuk hi kan i chawn i Lai holh holh hi kan rak ngai tuk i cutin cun tuan ah rak ummi kan si. Sihmanhsehlaw Pathian khuakhannak hi khuaruahhar a si. Kanmah nih cun kan Lairam hna in hika hmun ah a tlang khua hrawng hna hika thlantlang hrawng hna in a thong a za a za za in kan hong phan lai ti hi a ruah bak in kan rak ruah bal lomi si hika Indianapolis ah hin ka hawikom ṭha Reverend Dr. Thlaor Bawi Hrin hna Pu Thla Sui Tluang Ne hna Pu Daniel Sakhong hna ti bantuk siangngakchia Baibal siangngakchia siseh India lei rami siangngakchia pawl kan hawikom pahnih khat te khi an rak um le anmah sinah hin i ṭhial ah hin ṭha ko ti khi rak ruahmi si kum thong hnih in khan hika hin kan van i ṭhial ve le cuti tein cun kan um i panga ruk te khi Thlacamnak zong kan nei, pumhnak zong kan nei i August ni kul 2000 ah khan kan sinah rak kan tlawngmi, kha hlan deuh tiah khan kan pa Rev. Doctor David Van Bik le an nu zong kha an rak kan tlawng i cuti tein cun tutiang ka philh khawh lomi cu apartment ah khan kanmah kha kan um le chungkhar phun cu kanmah lawng kha kan si i kan ṭuang te bak ah khan Ve ah Doctor David Van Bik le an nu zong an it ve. Cun Rev. James Sang Awi zong kha a rak kan tlawng i kan ṭuang te bak ah khan an it. A dang kha a ihnak zong cu um hlei lo i hotel hlan zong kha kan lung ah a chuak cio lo cu kha lio kha. Le cutin cun kan um i cuti tein cun khua kan sa. Asinain Pathian nih khuaruahhar in rian a ṭuan i Guam lei in kan miphun tampi zong an hung phan. Malaysia lei in kan miphun tampi zong an hung phanh tikah Khrihfabu hna zei si zongah Pathian nih a kan dawt i a kan zaangfah i kan ruah i kan tlawm zongah kan tam zongah Bawipa sinah hin thlacamnak te nei ko u sih tiah kan ti i August ni kul two thousand in khan pumh kan rak thoknak kha si. Zarh chia te zong kan i pum kho lo i zarh thla khat ah ve khat te khi kan i pum lengmang. Cuti tein cun kan caan kan rak hmang i kum thong hnih le kum khat zun thla tuin khin zarh chia tein kan van i pumhnak kha a si. A zei si zong ah ka chim duhmi cu Pathian nih hin khuaruahhar in rian a kan fial. Mah le kan ti khawh tawk tein rian a rak kan hrawmh tikah hin kei zong hi rian a ka hrawmh ve tiah ka ruah i rian a ka hrawmhnak hi vai ah khuaruahhar khi a si ve. Chim awk tampi zong um kho men ko. Sihmanhsehlaw, hi rian a ka hrawmhmi chungin hin thil pathum te donghnak lei ah chim ka duhmi a um. Pakhatnak ah cun Pathian bia hi nun thlengtu si ko timi si. A min thangṭhat in um ko seh. Pathian bia hi minung pakhat pahnih te kan si zongah, minung thongkhat kan si zongah Pathian bia chim hi a muru a rak si ti hi kei zong ka zumh ning si le cu te cu voikhat cu Sufol, Dakota kan umnak ah khin kanmah chung lawng kan si i Pathian biachim nih khan a ka hiar pah rua. Christmas zing ah biatawi ka chim lai ka ti le suimilam pakhat reng lo bak an nu farual ma in bia ka chim le ve ka tui taktak khi si ka zoh hna le ve a ngut cun ngu lo da ho fa le kha Na sullam cu Pathian bia kha kan ti khawh tawk tein i sehchihnak kan neih tikah hin nun taktak a thlengtu hi Pathian a si i a bianung hi a si ti hi kum kul le kum nga kan tuanbia, kum sawm li le kum hnih kan tuanbia zoh tik zongah hin a muru ngaingai a si pathian bia nih hin keimah lila zong a ka thlen keimah lila zong a ka sersiam keimah lila zong hi ṭhawng ngai in a ka dirpi i cu bantukin cun pathian bia kan chim deuhdeuh poh le pathian bia kan nunpi deuhdeuh poh tikah hin khuaruahhar in pathian he ai phuang ko cucaah cun pakhatnak ah zumtu kan nunnak ah hin Pathian bia hi i sehchih ko usih ti kha pakhatnak chim ka duh. Pahnihnak ah cun, cu Pathian bia a cohlangtu kan dihlak nih hin zumhtlak tein kan i sehchih hi a biapi tuk. Zumhtlak tein i sehchih timi hi vulei rianṭuannak zong a biapi i thlarau rianṭuannak zong a biapi chinchin. Pathian hi ai sehchihmi Pathian a si caah, zumhtlakmi Pathian a si caah hin Pathian a zumtu paoh nih cun chim hau loin zumhtlak tein kan i sehchih peng hi a biapi ko rua ti hi a ka cawnpiakmi a si i keimah nun zongah Pathian duhning taktak in cun kai sehchih kho lai lo. Zumhtlak tak zong ka um khawh lo caan tam tuk ko lai. Asinain a vel thawngin kha zumhtlaknak lamthluan ah khan a ka hmuhsak i a ka dirkamh i hi zawn hi cu nai seh chih hau hi aw, hi zawn hi cu nai seh chih hau hi aw timi te a ka cawnpiakmi tete ka hmuh tika hin a zumtu zong nih hin minung a donghnak biangeitu amah si nain minung lo taktak in zumh zumhtlak Te i ai sehchihmi um lo taktak in hin Pathian nih hin rian a liim duh lo timi te hi a ka fianter. Cucaah cun miphun rian zongah seh Khrihfabu rian zongah hin daipathlaang thlorh i cun hi thathu ngai in maw zei ngai in maw Pathian biak si loin zumhtlak tein kan i sehchih hi a biapi ko timi te kha Pahnihnak ah hin a ka cawnpiakmi cheuh kan duhmi hna si. Pathumnak le donghnak ah cun kutte zongza timi khi a muru si ve ti hi ka chim duh. Kan Khrihfabu ka zo tikah hin kutte zongza Pumpak in cun minthang lo hi kan tam tuk keimah tel in. Mi nih an kan theih lomi hi kan tam tuk. Sihmanhsehlaw kan van i fonh cang ahcun khuaruahhar kan si. Bawipa minthang ṭhat si ko seh. Cucaah cun kutte zawngza timi te hi Bawipa nih hin a uar taktak ti hi a ka fianter le cucaah cun Khrihfabu kan i tel cio tikah hin kei hi san ka tlai lo ti awk pakhat hmanh um lo pathian maika hin san kan tlai dih mi phun rian ah hin san kan tlai dih i kan sining cio te tun hin amah kan pek tikah hin amah nih ṭuanvo a kan pek ko a kan lak piak ko khuaruah harin kutte zong za timi te hi nihin kan miphun dothlennak tiang zongah kan miphun nih vulei cung theih in Khuaruahhar in thawngṭha kan chim lai kan tinak zongah hin kutte zongza hi a biapi tuk. Kan hnulei ah mission kongah ka zoh tikah ka hmuhmi cu American zumtu hna hin hin mission caah nikhat ah pia khat te an thawh ti si. Nikhat ah pia khat te an thawh le kha an van fonh ciammam le billion panga, million thong nga renglo a chuak ti si. Cucaah cun nang le kei zong hi nihin ah Laimi caah, Chinmi caah, vawleicung ca tiangah, American caah kutte zong za i a kan umtermi hi sullam a nei. Sullam nei tein kum kul le kum nga zong a kan hruai. Hi hnu zongah amah rat ṭhan hlan tiang hi zumhtlak tein le felfai tein amah he zoh ko sih law donghnak biangeitu Bawipa nih hin ṭuanvo a lak zungzal ko timi te kha pathumnak ah chim ka duhmi a si. Kai lawm tuk, Khrihfabu cungah kai lawm. Cun caan a ka petu u le nau nan dihlak cungah kai lawm. Hi ministry lamthluan ka umnak ah kum sawmli le kum hnih chung a ka dirkamhtu ka nupi le ka fale cung zong ah kai lawm, ka chuahpi ka u ka nau cung zong ah kai lawm tuk. Cun a muru bik cu kan Pathian cung ah kai lawm. Hallelujah! Bawipa nih sunparnak co zungzal ko seh. Ka lawm tuk.